Хәерле иртәләр, дусларым, матурларым. Исегездә булса, мин ярминкәдә идем, теге ялар нәйме. Ул ярминкәдән соң бик күп районнар язды, кунакка чакырды. Әйдә татар малай кил кунакка, безнең совхозга, безнең авылга дип. Менә хәзер бер җиргә барам. Барсын да видеоны карап тергәч белерсез кайда икәнен. Или описаниедә күренә инде ул кайда икәнен. Киттек. Әйе, бик дөрес, без Мамадыш районына керәбез. Ә Мамадышка кергәч тә, Мамадыш сүзен укыгач, менә бу матурлыкны күргәч, эх! Яраткан мамадыш дип әйтәсе килә. Менә без кунакка килдек, менә монда. Хәзер күрсәтәм. Ни өчен мин монда килдем? Ә татарчасы түбән ушма икән әле. Түбән ушма. Ага. Карагыз монда, барысы да все серьезно. Менә шундай кунакка чакырдылар мине хәзер. Керәбез. Туктыйбыз. Ага. Так, әзрәк төшергән булыйм әле. Бәлки төшергә дә ярамыйдыр. Һәм мине каршы алырга тиешләр. Экскурсиягә. Ә хәзер матур итеп сезгә датчикларны көтәбез. Мына карагыз, чиста пөхтә. Лепота. Менә карагыз. Һәрбер сыерның аягында датчик бар. Күренә микән монда видеода? Менә. Менә зәңгәр төстә күрәсеңме? Бөтенесе күрсәтә. Кәлмә, кәл, кәл. Ага, карагыз әле. Ага. әтәм бит бу этот рокер ана аяклары буялган матур итеп малмышка авылына килдек монда менә доильный молочный блокка ә сезгә матур итеп датчикларны күрсәтәбез системасын аңлатырлар сөйләрләр бик кызык датчиклар ул рәсеме мондый рәсәйдә берәү генә Израильдә ясалганнар. Бөтен сыерда бар ул, бөтенесе күрсәтә, күпме сөт ясаганын, кайчан
Бар чыраймы? Бар чырай.
Менә шулай эләктерәбез. Фитнес браслет. датчиклар һәрбір сыйырда шундый датчиклар

Да, был вообще был модный браслет. Хватит тут трали браслет на. Тут тут трали браслет на. Айда, айда. Так, так.
Менә бу минем браслет, бу аның браслеты, сыйрның браслеты, сыйрны текәрәк тә әле. Нәк шундый.
Ага.
Так, моны кайдан ясадылар дигән? Израильдә. Бу сездә генә име? Бу Татарстанда менә монда гына кулланыла. Татарстанда или гомумән Рә- Рәсәйдәме? Ну, Россияда бар инде болар. Рәсәйдә бар, э, ну Татарстанда монда гына. Менә һәрбер базарда трекер менә шундый. Күрәсеңме? Аягында. Менә бозаулады. Ике игезәк белән карагыз. Менә берсе, менә икенчесе.

Менә бу беркөнлегәйме? Так. Монсы әле яңа туган әйме? Ничә хәлләрегез? Привет сезне. Чырам, чырам. Ага, ой, балакаем. Һәм моңа да киертәләр, әле тибенә шуңа күрә нишләп киетмәделәр дип уйламагыз.

Һәм карасын чек. Менә мин тегендә идем, күрсәгез. Да. Столовыйлары. Ашап утыралар, бик күңелле. Без дә кереп чәй эчербез. Илнурны төрмә әле качып кына күрмәгәндә генә эшләгән. Менә шундый ул. Система, фитнес-браслет. Менә арасында. Офис. Офис, офис. Мына карагыз, минем яңа фитнес браслет ябыгырга. Ага, менә бу фитнес датчикларның әйберләре име системасы?

погрешность инде әмма ну сейчас
бу эшне бик җиңеләйтә әмма менә менә бу система сразу ничә кешене эшсез калдырды күпме кешене эшсез калдырмады кешене эшләргә җайлырак булды әйе әйе кеше эшли но просто җайлырак менә карагыз менә шул күрсәтеп бит әле фитнес браслет менә шул шуның графигы бөтенесен күрсәтә вот так вот ноу хау Менә шундый кыска гына экскурсия кемгә ошады? Күп итеп комментарий языгыз, тагын кайда барыйм, кайсы районга, кайсы фермага, кайда кунакка барып видеолар төшерим. Көтәм, языгыз. Так, а без киттек дальше. Ды-ды-ды-ды-ды.